Eý şo är sary gyz däl, teke gyz däl, ýomut gyz däl. Bileňok ony.
Şo Nurullah janyň kellesine gelen ideýa dara. Men ony özüňe dönün seniň gözüňe dönün seniň bir gün goý men begenin nohurly gyzym. Nohurly gyzy bir gün maşynda barýardyk. Nurullah jan näme postoýanno maşynda. aýdym açyp, ritm açyp, şoňa özi deň düzüp zat edýärdi-de, onuň birden, Eý, nohurly gyzym meniň diýip, daýy nohur, menem näme diýýäň aýdýan bilen, eşidip aýdym çykaraýyn daýy diýdi, bilýäň we, nohurly gyzym meniň diýip, diýdi. Onuň şon, bilemok, maşynda şeýdip pikirlendi, zat etdi, işläp başlady, onuň oglanlar kömekdi, şeýdip nohurly gyzy döretdi, garaz, Ol aýdym iki müň on sekiz, on dokuz töweregi çykan aýdym. Ýöne has gowy ýaýrap bilmedi. Nurlajanam şular ýaly boldy. Menem birinji oçurym nesip bolsa niýetim şular ýaly nohurly gyzdan başlaýyn. Şony klip edeýin. Ýetip bilmedik arzuwlaryny bir ýetjek bolaýyn, hasyl etjek bolaýyn diýip niýetime düwdüm. Ondan öň Myrat molla bilen Däli eden sen näme indi diýip aýdym çykardylar. Şol döwür Nohurlygy klip etjek bolup ýördük. Kän wagt geçmedi. Indi başlam ýetişmedik, ertesi gün başlamalyk goýun. Şolar ýaly boldy. Aw erbet. Tramada oldum garip. Agyr degdi. Onuň Muskan doglanlary bar. Nurullah janyň dostlary bar. Garaz, şu aýdym sistemada, saz sistemada şolar bilen maslahatlaşyp, ine men şular ýaly yzyny dowam etjek nesip bolsa. Nohurly gyzdanam başlajak diýip pikire geldim. Olaram sag bolsun kömek etdiler, golladylar. Diýşimiz ýaly, snarýanam hem Nurullaň gürrüň berşi ýaly, Bir özümem goşant goşdum. Sazyny täzeledik, täzeden işledik. Edip çykardyk. Allaha şükür, diňleýjilerimiz halady. Aýdym erbet ýöremedi. Ondan soň Öýlenýän men diýip aýdym bar, olam Nurullah janyňky. Nohurlygy çykdy. Yzýanam pikir etdim. Gabat gelýär-de, ssenariý boýunça. Ýogsam o wagt kellä degrenok. Öýlenýän men diýip aýdymyma Men şony ikinji edeýin mi diýdim. Montaž edip otyrka iň soňunda öýlenýän men aýdymyny goýduk bölejikle yzy dowam bar diýip. Ondan soň ikinjisi edip çykardyk. Olam gowy boldy. Özüniň aýdyp bilmedik aýdymlary da. Öýlenýän meniň klibi bar aslynda. Oň klibi bar, oň klibini hem çykardy. Ýöne yzyndan şony gelişdirdim da özüm. Okullygyň ikinjisi sebäbi şoň bir gowy görýän aýdymlarynyň

Şonda-da. Öýlenýän men.
Neressäň ömri gysga ekeni. Hawa. Siz ýarasy. Hawa sag bol agam.
Togry hasyt.
Edil şu wagt Aýdalynyň şu sanyna tomaşa edip oturan tomaşaçylaryň arasynda doganyny, ýakynyny ýitirenler bardyr. Ka.
Şolar ýüregine nädip teselli tapmaly? Şolara näme maslahat bererdiň?
Ilki bilen-ä ýakynlaryny ýitirenler öz adymdan gynanjymy bildirýän. Allajan ýatan ýerleri ýagty bolsun, jaýlary jennetden bolsun. Ýakynyňy ýitirmek ol erbet duýgy. Iki müň bäşinji ýylyň Mart aýynyň sekizinde kakamy ýitirdim. Onuň ýaňy-ýakynda iki müň ýigriminji ýylyň awgust aýynyň ýigrimi dördünde Nurlajan aradan çykdy. Ol gaty bir trawma boldy maňa. Sebäbi Nurlajan meň üçin hem dost, hem dogan, hem gerek ýerine kaka ýerinde durýardy. Bir-birimize syrymyzy aýdýardyk, dertleşýärdik. Elmydam arkanlyk da men hiç şo barka asa tiz zat alat edemokdym dogrymy aýdaýyn. Ýöne bir zady ýatdan çykarmaly. Ýakynlaryňyz gidende size uly jogapkärçiligi tabşyryp gidýär. Men özüm sebäbi Nurlajan Aýrylanyma bir hepdeläp ýatmadymam, işa bokurdagymdanam geçmedi. Şokda boldum men bir hepdeläp. Şokda boldum. Onuň pikirlendim. Eger-de men ýatsam, öýdäkilerem beýle bolup ýatsa, ejem bar. Aýal doganlarym bar. Nuryla janyň maşgalasy, çagalary bar, öz çagalarym bar. Olary kim aýaga galdyrmaly? Olary kim seretmeli? Nuryla janyň çagalary hem şo indi janynyň bir böleginden-dä. Olary aýap saklamaly. Şo pikir sizde bolsun. Sebäbi ýakynlaryňyzy ýitireňizde, ýakynlaryňyz size uly jogapkärçiligi goýup gidýär. Durmuş dowam edýär. Durmuş. Näme etseňem dowam etdirmeli bolýar. Sebäbi yzyndakylara siz jogapkärçilik edýäňiz. Şonuň üçin biziň diňe edip biljek zadymyz doga-dileglerimizi aýyrman, yzyndaky galanlara-da kömek edip, arkalaryna arka bolup durmak. Allah kuwwat bersin. Sag bol. Sag bol.
Turan, aýdyma geçeňde, aýdymçy kärdeşleriň göwnüýetmezçiliginden çekinýärdiňmi ýa-da fanatlaň, diňleýjileň kabul etmezliginden? Şularyň haýsy seň üçin has gorkulydy?
Meň üçin, näme aýdaýyn Merdan, men şu ýola baş goşdum, o zatlary göz öňüne tutup baş goşdum. Elbetde, diňleýjileň Seň aýdymyň hanamasa, ol erbet duýgy bolýar. Aýdymçy kärdeşlerimiz bar, olaryň pikirleri bar jek. Göwnüýetmezçilik tarapdan diňleýjileriň göwni ýetmese, ol erbet duýgy, ýöne o zatlaram men göz öňünde tutdum we olar ýeter ýaly edip işleýäris. Olary ýetýändirem diýip umydam edýän. Ýene on ýyldan özüňi nähili göz öňüne getirýäň? Ýene on ýyldan. Nesip etse, meň aýdymym diňe bir Türkmenistanda däl-de, eýse, nesip etse, belki goňşy döwletler, daşary ýurtlar, belki olaram biziň türkmen aýdymlarymyzy, Halap diňlärler diýip umyt edýän. Belki-de meň üçin diňlärler, ýa aýdymyz üçin diňlänler. Ýöne ýene on ýyldan diňe bir öz ýurdumyzda däl-de, başga ýurtlarda-da bizi Türkmenistanyň bagşylary bir tanasynlar diýip umyt edýän. Şo derejä ýetmegi arzuw edýän. Her kimiň gulagyna bir ýakymly saz guraly bolýar. Sagbol.
Saňa haýsy saz guralynyň sesi has ýakymly?
Her saz guranyň öz ýakymly sesi bar, süýjüligi bar. Ony ony çalýan adama-da bagly elbetde. Ýöne meň üçin dutar has ýakymly. Näme üçin? Sebäbi bäş ýaşymda men dutar çalýardym.

Bile agam. Bäş ýaşynda kakam pahyr dutarçydy. Dutar çalýardy. Menem göni maňlaýynda oturýardym-da, eline seredip durýardym. Göni eline seredip öwrendim dutar çalmany. Onuň harplyk baýramlarda ýa utrnikler bolýar-da sadikde. Baryp sadika-a halamokdym özüm. Ýöne utrniklere gidip. Sazjagazy çalyp alak gaýdýardym. Ejem üçünji klasda neme muskalnyý şkolalar bar, sazçylyk mekdebe getirdi. Ana o taýda-da halypa Arslan Atdanow mugallym. Ýanyna bardym, maňa seretdi. Hany körpe diýdi, bir zatlar bilýäňmi, hany kakuw kak hany diýdi. Menem dutaram özümden ullukam. Daşyndan çaljaga meňzämok-da. Ondan menem alyp çaldyr bu çalar çalyp aýdymynam aýdyp berdi. Haýran galdy bunlar. Beh diýdi. Gön diýdi. Okap başlasyn diýdi. Munuň zehini güýçli diýdi. Iki ýyl zat okadym, doly tamamlamadym. Notalara nerwim çydamady.
Ýa notalaryň nerwisi saňa çydamady. Ýa notalaryň gumaga çydamady. Meje görüp Öwrenip, eşdip, eşdişime görä öwrenip, şoň ýaly öwrenişipdim. Nurullajanyňam spesi dutardy. Meňem spesim dutardy. Ýöne ol has aýdymçylyk bilen neme etdi. Men ýöne kiçikäm sesime kän neme bolmasyn diýip, kiçi wagtyň kän nagruzka berip aýdym aýtsaň, swýaskaňa zyýan bolýar. Ulanyňda öňki sesiň bolmaýar. Biraz şo sebäpden. Onuň Nullajan aýdym-sazy bilen bol, olam soňabaka diňe saz çaldyk. Hiç wagt kän aýdym aýtmady. Ulananda sesim zaýalanmasyn diýip. Men saç bilen meşgullanmana başladym. Daşary ýurtda-da okap gaýtdym, garaz, bärde-de tanymal stilistleriň biri boldum. Ýöne meň ýüregimde elmydama aýdymçylyk bardy. Bäri Nullajan bilenem elmydama men köpçülikde aýtmasamam, Repetisiýa geçýärdik. Öýde zatda indi dam repetisiýa öwredýärdi, daňa şeýt şeýt şeýdip aýt. Meni tanlaýan ýalydy indi dama. Meň aýdyma geçmegime sebäp bolan Nurulla jan. Ýogsam geçerdim diýip pikir edemok. Ýöne men aýdym aýdyp ýörün, ýöne geçme niýetim ýokdy. Nurulla jan aýryldy, ondan soň şoň yzyny ýöredeýin diýip niýetime dug başladym. Yza-da ýol ýok.
Turan, näme sebäpden ýogalan agaň arzuwlaryny amala aşyrjak bolýaň? Seň öz arzuwlaňam bardyr-a? Ýa birhili özüňi bergil hasaplaýaňmy? Merdan, şeýle zat bar-da, Agam şo diýşimiz ýaly elmydam bile dertleşýärdik. Men oň galmagyny has arzuw edýärdim. Aýdymlary diýseň gowy, sesem gowy, owazam gowudy. Meň bir arzuwym, birinji arzuwym şony galdyrmakdy. Elbetde meň öz arzuwlarym bar. Ýöne biz bir-birimize kömek edip, men ne bolmasa o maňa kömek edip, Onda bolmasa o maňa kömek edip, bir-birimize arkalaşyp, şeýdip ýaňy bir galyp başlapdy. Onuň şular ýaly bolby, menem niýetime dugdy. Nesip bolsa, agamyň ýetip bilmedik arzuwyna, ýetişmedik işlerini, proýektlerini alyp çykjagyma öz-özüme söz berdim. Enşalla nesip bolsa, alyp çykaryn diýip umyt edýän. Sebäbi. Hemme zat taýynlap gitdi özi. Aýdymlary köp aýdýan aýdymynam Nurlaňky. Mysal üçin toýa gidýän grupba toýa gidýänme grupbam Nurlaň grupbasy. Oglanlaram sag bolsun Nurlajandan soň kömek etdiler. Arada repetisiýa etýäs, zat edýäs. Elmydama kömek edip durlar. Indi şo zatlary dogry göçüm bilen Amala aşyrmak galaýa maňa. Ýadaman diňe işemek galýar. A seň öz arzuwyň nämedi öň? Meň bir planym bardy, şampun, ondan soň saça sepilýän zatlar, çalynýan zatlar. Maskalar, zatlar, men şo zatlar göni öz adyma çykarma niýetim bardy, planym bardy. Men o proýekte başlapdymam hatda. Aw men hemme zat taýynlatdym, gürleşdim, italýanskiý firmada. Belki onam nesip bolsa soňluky bilen. amala aşyraryn. Ýöne men üçin şu wagt birinji orunda durýan aýdymçylyk kärimde saýlanmak, diňleýjilerim meň aýdymlarymy hasam öňküden beter gowy diňläp, maňa işlemegime höwes döretmek. Enşalla diňleýjilerimem meni höwes bilen diňleýändir diýip umyt edýän. Täze aýdymlarymy hakykatdan hem diňleýärler arasyna özüm gabat gelýän, duşýan onuň eýläk-beýläk çykanda gelýärler aýdymlaryňy gowy görýäs diýip sag bolsunlar minnetdar.
Üstünlik sag bol sag bol.
Häzirki gazanan üstünligiň seň pikiriňçe kimiň zähmeti?
Nurlan zähmeti bäri ol hemme aýdymlaryny goýup gitdi. Hemme pikirlerini, etsem goýsamlaryny, meň bilen maslahatlaşan zatlaryny, şu wagt şow işlejek planlaryny, proýektlerini men işläp ýörün. Men taýyn zat işläp ýörün. Onda ol, polýubomu, Nurlajanyň zähmeti. Nurlajan zähmeti biraz işleme diýen zadam bar, ýadaman işlemeli. Elbetde taýyn zadam dogry göçümli, dogry işläp başarmagym gerek. Men dogry göçýänmikäm diýibem pikir edýän. A nesip bolsa yzynam göreris-ä. Nesip bolsun. Filosofiýadan bir sorag. Hä. Näme üçin adamlar aýdym aýdýar? Näme üçin adamlar aýdym aýdýar? Näme üçin adamlar aýdym diňleýär däl-ä, aýdýar?
Näme üçin adamlar aýdym aýdýar? Beh.
Meniň pikirimçe, aýdymam her kim aýdybilenok. Olam Hudaý tarapyn zat, aýdym aýtmagam indi Ses berilmeli. Garaz, bolmaly aňryňda bir zat. Bir aýdymçylyga kelläňi soksaň, taşlamak kyn zat. Bilemok, newazmožno zat ony taşlamak. Onuň diňleýjileň hem daşyňdan has seni diňläp, höweslendirip zat edýär welin, sen hasam gowy işläsiň gelýär. Hasam şolara gowy täzelikleri beresiň gelýär. Şat aýdymlaryň bilen şatlyk goşasyň gelýär. Begençlerini has artdyrasyň gelýär. Ýa bir zada gynanyp otyrkalar, ýüreklerinden geçýän gynançly aýdymlar bolýar ene. Olaram bir hili özümizde bolýan zatda. Meger şoň üçinmikä eýdýän, bilemok. Bolýar, näme üçin? Adaty adamlaram aýdym aýdýar-da. Olar näme üçin aýdýar? Indi şu wagt sen aýdym çalankyny ýa-da. Hany indi şu wagt täzeden dolanýar sorag. Adamlar, men aýdym çalasy diýmedim. Adamlar näme üçin aýdym çalýar diýemkä.
Adamlar ilki bilen aýdym diňleýär. Diňleýän aýdymdan lezzet alýar. Onuň birhili dertleriniň dermany bolýar käbir aýdym. Içki duýgularyny oýandyrýar. Şol aýdymy A özlerem begenip aýdýamyka diýýän, meň pikirimçe. Bizde aýdymlaň togsan prosendi diňe söýgi hakynda. Ine seň pikiriňçe näme sebäpden? Sebäbi
adamlaryň durmuşy esasy söýgi bilen bagly. Çaga bolan söýgi, dostuňa bolan, ejeňe bolan, ýakynyňa bolan aýdym diýilýän zat söýgi hakynda bolsa bolmyka diýýän. Eret aýrar hakda doly ýöne olam ýene dolandy söýüba barýa.
Şu wagt aýdymçy käriňde seň üçin kimiň pikiri has wajyp?
Birinji bilen öz pikirim. Öz pikirim wajyp. Ikinji?
Ikinji bilen o Dostuň we ýagny iş işleşýän adamlaň we olaňam pikiri elbetde wajyp. Ýöne şonda-da öz pikiriň bolsa gowumyka diýýän. Öz edýän işiňde özüň nähili dogry alyp barmalygyny özüň gowy bilýänmikäň diýýän. Sebäbi özüňi özüň gowy tanýaň.
Durmuşyňda ýadyňda galan jümle sözlem barmy?
Edil jümle söz diýip Oň ady Söýädäl ýöne Nuryllajan ýogalmanka ýigrimi gün, ýigrimi bäş gün öň birden gündiz özem pianino çalyp otyrdy-da, Bir minut gel bärik diýdi. Menem bardym ýanyna. Nädip şul aýdym diýdi, şeýle-şeýle akordy şeýle tutulýandyr, şeýle ýadymdan çykarma diýdi.

Aýdym depderini, ýenisini, hemme zadyny taýynlap gitdi. Allajan näme deýin, ruhy şat bolsun. Nesip bolsa, maňa bolan ynanjyny gaçyrman diýip umyt edýän, ýetmedi arzuwlaryna ýetirer diýip umyt edýän. Şeýle bir aýdylan söz bar Merdan, diýýärler-ä, Dost ýakyndy, dogan. Elbetde. Dogan, ýöne doganyňam dostuň bolsa. Ana şolar ýaly bir-birimize dostluk, doganlyk Nurly agam bilen. Şu badam şou dostlary bilenem men ýene dost bolup galdym. Garaz, dostlaryna, ýakynlaryna şoň ýoklugyny bildirtmejek bolýan, elimden gelenini edýän.
Turan, özüňe bolan ynamyň gaçan wagty boldumy? Elbetde. Şunuň ýaly ýagdaýda nädip başaryp çykýaň?
Elbetde her adamyň özüne bolan ynamy gaçýar. Şoň ýaly ýagdaýda men azajyk işden birazajyk daşlaşýan, maşgalam bilen, ýakynlarym bilen, dostlarym bilen, köpräk wagt geçirýärin. Bir hili ýene işe zada höwesim döreýärde, kellä ideýalar gelýär, täze pikirler gelýär. Ýene ynamyň has artýarda, höweslenip işläp başlaýaryn. Kommentariýalara, teswirlere jogap berýäňmi? Elbetde.
Jogabam berýän. Kommentariýalary okaýan, diňleýän. Gerek bolsa käbir kommentariýalardan. Özüme, öz ýalňyşlygyma jogap alýan käbir kommentariýalardan. Ertir käbir erbet kommentariýalaram bolýar, fake nemeler bolýar. Olara-da kän üns bermejek bolýan. Ýöne okaýan, jogap berýän gowy kommentariýalaram köp bolýar. Sag bolsunlar, gowy kommentariýalary ýazýarlar, kän ýazýarlar. Ony okasaň hasam işe bolan höwesim artýar. Bolýa.
Ne diňleýjileň ramkadan çykyp, seň serhediň bozup ýazylýan kommentariýlara näl jogap bereň? Udalit edýän.
Pozýan. Boldy.
Onda blok edýän. Ýo blok edemok. Adam sanyň azalada blok etse. Bir adam bir adam ýöne. Ýo blok edemok. Pozýan boldy. Üns beremok.
Erkek adamyň durmuşynda zenan maşgalanyň orny nähili? Erkek adamyň durmuşynda zenan maşgala orny gaty wajyp. Men ony diýýän sebäbi bilýän-ä kiçilikden kakamyz ýok, ejemiz bar. Ejemiz hem eje, hem kaka ýerinde boldy. Bizi beýleki çagalardan neme görkezmejek bolup işledi. Bir ýerde, iki ýerde, üç ýerde. Kän ýer diş ýedi, zat etdi. Bize durmuşda horluk görkezmejek bolup, elinden geleni etdi. Onam çagalar üçin eje has ýakyn bolýar. Eje has mährini berýär, näme diýseňem. Elbetde, menem-ä şu wagt kaka, menem janym bermäne taýyn. Elimden gelenini ederin, nesip bolsa. Ýöne şonda-da ejäň orny, zenan maşgalaň orny aýrymykä diýerin.
Ýakynlaň seň muşdagyňmy?
Elbetde. Ýakynlaň birinji muşdagym. Ýakynlaň. Men toýa gitjek bolýan ýa klibe gitjek bolýan-da şu wagt. Nurulajanyň kiçi ogly bar. Ol näme yzyma düşüp, meň ýaly geýinjek bolup, ýa-da baryp meň nemämi, sumkamy alyp berip, yzyndan galman. Onuň aýdymlamam şeýle aýdyp ýör, öz gyzlamana aýdymlamy. Ýöne aýdyp otyrlar bilýäňmi? Ony bir ýerden gelseň, Papa sen pylan aýdym aýdyp geldiňmi, nohurly gyzym diýip gaýtdyňmy? Ýakyndan has muşdagyň. Emem dogan-garyndaşlarymyz bar elbetde. Dogan-garyndaşlarymyzyňka sadaka, hudaýola gitjek bolsamam, Garaşýan ekenler, nä Turan gelýär, Turan gelýär diýip, köpüsi çagalaryny şeýdip getirýän eken. Turan gelýär şo sadaka, Turan gelýär diýip. Sag bolsunlar. Indi,
ýakyndan muşdagyň bolmagy seň üçin näderejede wajyp?
Ýakyndan muşdagy bolmagy birinji derejede wajyp. Sebäbi, mysal üçin, men şul işe baş goşamda, ejeme diýdim, Men şular ýaly yzyny dowam etdirjek bolýan diýip, ejemjandan rugsat aldym. Ejemjanam sag bolsun rugsat berdi, meni goldady, maňa guwandy, begendi. Men aýdym aýdamda Nurullajan aýdym aýdýan ýaly görýär elmydama. Men şo ejemiň gözüne Nurullajan ýaly bolup görünýänime begenýän. Ýakyndanam Garaş çagalaň, ýeneleňem Nurullajan çagalar şeýdip meň gelenime begenip, men boljak bolup, şeýdip muşdagym bolup neme edýärler ol. Ol wapşe başga duýgy, başga täsir. Wajyp zat birinji ýerde durýar.
Turan, indi aýdaly, nauşnikli rubrika, sen nauşnigi geýýäň, dakynýaň, e, aýdym goýberýäň, men saňa sorag berýän, agzyňyň hereketine gaty üns ber.

Gaharly Aýazbabany gördüňmi? Ýene bir gezek.
Gaharly Aýazbabany gördüňmi? Ýok.
Näme diýseň ýok diýip durlar. Aýdym gitmeýän bolaýmasyn şunda? Aýdym gidýärmi? Ýok. Mikki Maus maýmynmy? Hawa. Be, haýran galaýmaly. Öz-özüň bilen gürleşýäňmi? Öz-özüň bilen gürleşýäňmi? Ýok.
Hä, gürleşeňok.
Gürleşýäňmi? Ýok. Wan Dammyň hakykatdanam urşup bilýändigine ynanýaňmy? Hawa. Ýagdaýyň soralanda, gül ýaly bolmasa-da, gül ýaly diýip gördüňmi? Täzäni aýt. Ýagdaýyň soralanda. Ýagdaýyň gül ýaly bolmasa-da gül ýaly diýip gördüňmi?
Hawa.
Bagtyň reňki akmy? Bagtyň reňki akmy?
Ýok.
Näili?
Ýok.
Aglap durkaň aglasyň gelýärmi? Ýene bir gezek aý. Allap durkaň aglasyň gelýämi? Hawa. A, Aglap durkaň aglasyň gelýämi?
Ýok.
A, Gülüp durkaň gülesiň gelýämi? Ýok. Allar kösäň, ýekeje dogry söz bolandyr öýdýäňmi?
Hawa.
Mokry salfetkany gury salfetkaň ýerine ulanyp gördüňmi? Ýok.
Ulan köreňok a. Kafe baryp oturandan soň az şot getiren ofisiandy gujaklasyň gelen wagty boldumy?
Surat näme? Hawa. Hawa. Kafe baryp oturýaň. Ýok.
Ofisiant saňa az şot getirýär, şony gujaklasyň gelip gördümi? Ýok.
Şeýle mi? Ýok.
Köp getirse, gujaklasyň gelýärmi? Hawa. Messi gowumy ýa-da Ronaldo diýip, uruşýanyň arasynda. Aýdym bilen hem gabat gelýärmi diýýärmi?
Messi gowumy ýa-da Ronaldo diýip, uruşýanyň arasyna girip gördüňmi? Hawa.
Nädür şeýalar. Hawa. Ýöne çyndanam Messi gowy gerek. Näme zat?
Ýöne çyndanam Messi gowy gerek. Ýene bir ara.
Ýöne çyndanam Messi gowy gerek. Hawa, iň gowy. Düşünemok.

Täze. Awa. Ýok.
Öz-özüň bilen gürleşýäňmi?
Täze.
Öz-özüň bilen gürleşýäňmi? Awa.
Ogrynça biriniň SMS-ini okap gördüňmi?
Awa.
Toýdan soň prçoskaňy ýuwman ýatyp gördüňmi?
Aga,
daşarda peşkom ýöräňde. Ylgap ýöreýäňmi, ýöräp ýöreýäňmi?
Aga,
ýöräp ýöreýäňmi? Ýok. Peşkom ýöräňde aýdym diňleýäňmi?
Aga. Bir aýdymy ýüregiň ulanýança diňläp gördüňmi?
Aga.
Eşitýäňmi öýdýän a? Eşit başladyň gerek? Ýok.
O eşitip otyrdyň a? Ýok. Gidýär dämi? Ha, gaýtalap otyr.
Batar diýär dämi? Bak. Bol bol.
Ýatyrkaň hor çekýäňmi? Ýatyrkaň hor çekýäňmi? Awa, awa. Ýatan wagtyň düýşürgäp gürleýäňmi?
Täzene. Puluň barmy? Ýok.
Ýatyrkaň düýşürgäp gürleýäňmi? Hawa, hawa.
Näme diýip gürleýäň? Hawa. Hot-dog, buterbrotmy?
Ýokardan dok gördüňmi? Näl? Hot dog. Näl Russiýanadan? Hot dog. Buterbrod mi? Ýok. Dok görüň o ha. Barlajaklar. Öz aýdymlaryňy halaýaňmy?
Beýle pişirýän ýaly reýdem bolýar.

Iň uly aladaň näme diýip soralanda, birinji kelläňe gelýän zat näme? Pul. Näme üçin pul? Oýun edýän pul däl.
Iň uly aladam yzyndaky galanlara, ýagny maşgalama, çagalama, dostuma, doganlygyma, diňleýjilerime nesip bolsa, ne plança ýyllar, ne şular ýaly aýdymçy boldy, Şular ýaly bagşy boldy, bir at goýmak meň üçin şu wagt iň uly alada hemem bir ýerine ýetirmeli borçlaryň biri bolup dur. Elbetde diňe meň adym däl, Nurullajanyňam bir adyny goýmak. Sebäbi durmuşda pul diýilýän zat näme? Bar bolsada ýaşap ýörüs, ýok bolsada ýaşap ýörüs. Ýöne at-abraý, ony gazanmak aňsat zat däl, gaty kyn zat. Ol üçin iň uly aladam abraýly bolup gezmek. Turan, aýdaly, saňa islendik bir adam bilen, tapawudy ýok, aýatda diri, aýatda diri däl adamlar bilen duşuşmaga ýekeje gezek mümkinçilik berilse, kim bilen görşerdiň we näme diýerdiň?
Eger-de oň ýaly mümkinçilik dörese, elbetde, Nurulla jan bilen görşerdim. Nurulla jandan yrzalyk dilärdim. Bir iň soňky gezek ony gujaklap. Bir görüp bir doýmak islärdim. Eger-de oňa mümkinçilik bolan bolsady. Ýöne Allaha şükür. Hiç haçan näşükür bolmanlar. Bir güç hemmämiziň başymyzda bar ýöne Allajan hiç kimi doganyndan ýakynyndan wagtyndan aýyrmasyn Allajan bir dilegim.
Bagyt by jan saglyk ýakynlaň jan saglygy. Edil şu wagyt. Aýdala tomaşa edip oturan tomaşaça näme diýerdiň? Aýdala tomaşa edip oturan tomaşaçylarymyza bizi tomaşa edip, şunça minutlap çydanyňyz üçin minnetdarlygymy bildirýän. Belki-de, meni has ýakyndan tanasy gelen diňleýjilerimiz bardyr. Men size içimdäki duýgularymy aýdyp berdim. We Merdanjan saňadam çakylygyň üçin minnetdarlygymy bildirýän. Şular ýaly gowy gepleşigiň köp bolsun Allajan höwri köp bolsun. Turanjan özüňede çakylygy kabul edeniň üçin sabolsun aýdýan janyň sag bolsun ömrüň uzak bolsun agyň yzyny.